Mae'r ardaloedd yma, ardaloedd Caernarfon, wedi hen arfer gydag anghydfod diwydiannol, wrth gwrs, o streic y Penrhyn i streic Friction. Mae'r frwydr yma yn yr un categori, oherwydd nid brwydr dros godiad cyflog mo hyn, nid brwydr hyd yn oed dros gwell amodau gwaith, ond brwydr i sicrhau presenoldeb swyddi yma yn Gaernarfon. Nid brwydr dros hawliau unigolion, ond brwydr dros y gymuned yma yng Nghaernarfon a brwydr dros y Gymraeg. Dwi'n gwybod bod 'na rai ohonoch chi sydd yma yn y gynulleidfa heddiw wedi colli'ch swyddi yn y blynyddoedd dwytha yma ac wedi cael hi'n anodd iawn iawn ac weithiau yn amhosib i gael swydd arall Felly dwi'n diodde' o'r herwydd, a dyna pam mae'n bwysig ein bod ni'n ymladd ar ran y gweithwyr yma. Ni wedi dechrau'r gwaith yma ers tro. Fyddech chi wedi gweld bod ni'n hel deiseb yma eto heddiw, dan ni wedi bod rhyw bythefnos yn ôl ar y Maes, so fu'n apelias bawb ar wyddor deiseb, a fyddwn ni'n hel yr enwa' yma hefyd ar Faes Steddfod yr Urdd. Mae'r cwmni 'di deutha ni bod gynnon ni tan diwadd mis Mehefin. i ddod i i benderfyniad ar hyn i gyd. Ond, fel 'da ni 'di clywed gan y gweithwyr, ma' nhw'n rhoi pwysa' arnyn nhw'n barod i ddod i benderfyniad. O'n i'n clywed gin rywun diwrnod o'r blaen bo' nhw 'di ddeud bo' raid cael penderfyniad erbyn dwrnod ola mis Ebrill, nid mis Mehefin. Felly, ma' nhw'n deud un peth, digon amser i drafod, ond ma' nhw'n deud rhywbeth arall wrth y gweithwyr. A ma' hynna, wel, os ga'i ddefnyddio gair gan Arfon, ma'n dan fi ynde, dyna be' 'di o. Ma' nhw'n deud un peth a neud rwbath arall. Rhag 'u gilydd nhw. Mae codi calonnau ni'n arw iawn gweld cyn gymaint o bobl wedi dod yma heddiw, a mae'n amser anodd iawn i ni hefyd. Peth gwaethaf gweithiwr wrth glywed ydy y ffaith fod ein gwaith ni yn mynd i gael ei golli, a hynna mewn ffordd annheg a dan fin, fel udodd Mister Williams. Ond nawn ni ddim plygu'n glin na nawn wir, efo'ch help chi, da ni'n mynd i ennill, a da ni yn dechrau ennill, mae eisiau cadw hynna fynd. Ww! Ww! Mae lot o'r gweithrewyr sydd yn picio yna hefyd, dwi wedi rhoid y mywyd yng nghwmni a fel hyn maen nhw'n talu ni'n ôl. A gwarad arnon ni, ein cic yn dyn i ni, mae'n drist iawn. Mae rhaid i ni roi cyn gymaint o help i'n cwsmeriaid ni sy'n siarad Cymraeg, roid y gwasanaeth maen nhw'n haeddu, a newid sut mae pobl yn gweld y cwmni. Ni sydd wedi bod mo- gweithio mor galed i gael Scottish Power, y busnes Cymraeg, ac yn rhoi enw da i'r Cymro efo Scottish Power. Dim ond rwan.

Mwya bonws is beg iawn i pobl tha ni. Trwy oes, mewn blwyddyn o fonws, heb son am y cyflog millions ma nhw'n gael. A dyna ni yn ôl i hyn i gyd. A mae'r symptom yma, os ewch chi sylwi, mynd trwy byd i gyd wan. Mae pobl y dwyrain canol, mae yna corruption mawr yn gwledydd nhw, rhywbeth yn y fath sy'n ôl i fo. Yr hyn oeddwn i'n dweud, oedd atgoffa'n hunain fod gan yr ardal ma hanes wrth gwrs o anghydfod diwydiannol, hanes eitha cyfoethog o uh, streic y penrhyn wrth gwrs i streic friction dynamics lawr y lôn y fan hyn. A mae'r frwydr yma yn yr un cyd-destun â hynny, sef nid frwydr dros mwy o gyflog, hyd yn oed nid gwell amodau gwaith, Ond brwydr i gadw swyddi yma yng Nghaernarfon, nid dim ond i staff presennol ond i'r dyfodol. Dyna frwydr i sicrhau dyfodol y Gymraeg yma oherwydd dyn ni'n gwybod mewn ardal fel Caernarfon a'r pentrefi o gwmpas mae sicrhau cyflogaeth a chyflogaeth sefydlog yn gwbl gwbl hanfodol i ddyfodol y Gymraeg. Yma heno heddiw mae cefnogi nhw cadw galwad Cymraeg yn agor yn Gaernarfon. Achos mae o'n pwysig iawn i pobl Cymraeg medru trafod am eu cyfrif nhw yn y trwy'r Gymraeg a mae Scottish Power yn trio nodi hynna. Achos mae'n hynod bwysig i gadw'r iaith Gymraeg i fyw, yn enwedig mewn wlad mor fach a Caernarfon lle mae Cymraeg yn bwysig, wel, i bawb, yn enwedig i bobl hŷn sydd heb 'di arfer siarad Saesneg, efo problemau efo biliau ac yn y blaen.